Thank you all for tuning in to Madam Aproko on YouTube. The only Madam Aproko when it dey knack am the way the matter be. I don't come back again with another gist, my darling people. This one when I carry come here today. Hey, hey, hey. It's a read off full ground, my people. Hmm. Make una come here wait till they happen. If you be single mother, carry your check, carry your popcorn. Come hear wetin dey happen for inside life. Things dey when e dey happen oh my people. Hmm. Wetin your ear never hear. Hmm. You never waka reach there. Some kind tori dey wey be say you go hear, you go say, where this one for dey happen? Na inside life oh. Tori, wahala, e no dey finish. Inside this video today, na one single mother na im need advice. One single mother wey need get three children three fathers now the new husband wey be say she get so na be the wahala when e come make this thing now come out now wey be say i need to present am e don tey when i dey settle am for inside hand i don talk to the man the man no gree hear if you be single mother you wan go remarry carry your chair come listen to wetin dey happen for inside life oh eh. now when you never get belle for that man and you get right to turn oh when belle don dey again you go come see gum like the way this woman take see gum so wetin happen for inside this woman matter i dey one day when she contact me she was crying she want to kill herself i come ask am say wetin wan come make you kill yourself for this life as this life just sweet reach so e just dey rien rien so wetin wan come make you talk to madam aproko i dey here now to listen na then she come start tori o my darling people hmm. and she come start tori now i say you sure he say yes okay give me the man number na so she come take give me Wetin happen when she tell me? She say when she dey Nigeria, na no when person dey for school for Nigeria na, she come carry belle. Na all those one some people dey call or make double. As she come carry belle, the man come deny say no be him get the belle. So only she with her mama, they come dey take care of her. She no get father again. From there, na there she come enter Libya route. She come dey Libya. Another man come still give, still give am belle for Libya. She come carry the pikin, come abroad. As she reach there now, she come dey take care of the pikin, take care of the one wey dey Nigeria. She come still get one man for Italy when he love am. He wan marry, he wan do everything for am. Na so the two of them, they come take dey. As she come get belle, she don born. Na so police come arrest the man for Italy. As they arrest am, they come bundle the man go

you know so na so the the two of them come dey i go marry you the guy come go do introduction so the guy come tell am say if the woman never get belle he no dey put money so this time the woman don already get belle for this matter now so the woman son when he dey inside when the woman get two children for abroad the one one for nigeria come be three children three father hmm. no mind me me hug your man eh na so life be So one boy dey inside, the one when he born for the man when they deport. So that one, according to the woman, say the pikin stubborn. He stubborn small. So the pikin they they do some kind thing wey be say he's stubborn. So the man now come dey tell am say, if you want make I continue this marriage with you, you need to carry this pikin go give your papa for Nigeria. Or carry am go give your mother for Nigeria. Or give government. he no go fit stay with this pikin say the pikin come use scissors take cut the man shoe when the small pikin think say na play carry scissors come take dey play so every time na so the man dey beat am every time the man dey beat am dey beat beat beat beat am even she the thing come dey vex am say no go kill the pikin go say na so the pikin na so him papa dey nigeria now dey flex him papa dey live him now na dey take care of am blah blah blah blah blah you know all those kind men wey be say sometimes eh, sorry to say my lady if you come out when marriage don already tire eh, dem dey find excuse you know na so the thing come take happen now problem when e come dey wetin make me come carry this matter come because me i call the man i hear from the man the man say lai lai he no fit stay with uh, the pikin for house make he carry am go nigeria go give him mama or he go go give the father of the child for nigeria the father of the child don marry for nigeria or she go carry the pikin dash government dem go go dey see am if the pikin don come of age if he come decide to carry the pikin go but for now the pikin dey stubborn so the lady say dem come waka kporokere for naija una know now say wetin dey worry the pikin Dem say na the pikin papa na im dey kpokpo the pikin hair, na im dey browse am, na im dey press press. Ebi suru uwe lafi. Na the small pikin papa na im dey browse am, na im dey press the pikin brain, na im make the pikin dey misbehave. So now the lady now come dey talk now say when she no know wetin she wan do. She don already get belle of three months for this guy. And this guy now say no fit live with this pikin. Since they don already know say na browsing, they dey browse the pikin hair. Na make the pikin dey misbehave for house. Now the lady say she no know wetin she wan do. And the man say if the pikin no comot for house, he no go marry the woman again. He and the pikin no fit dey the same house. Say the pikin dey do somehow like, you know, Say him don tire now this lady now my people he need una advice abeg how this lady wan waka make she leave the the pikin make he go meet him papa or make the lady carry this pikin go Nigeria Nigeria wey light no dey or make she carry the pikin go give government she go go dey see am for government hand make government probably dem go work put I don't really know why the man say make carry am go give government or make she leave the man make the man go that time she go get four children four fathers ha this matter eh how una see am e be like say na koko shoe wear na so the matter reach o na I say make i carry am come abeg abeg una with the name of god make una drop better comment for her advice na she need if you still need her number according to her she say if person dey when you want the advice her dey talk to her she's ready So I fit give the person a number. Help a sister in distress. The woman when he get belle of three months, that we dey talk about. So I know say na small small thing na dey lead to depression. Share your problem. They say problem share is half solved. If you get any problem, cry come meet Madam Aproko. I go dey no one will not fit solve for inside hand. We carry am come out for social media. Make people come hear wetin dey happen. for inside life if today na the first time wey dey see my beautiful face and you wan dey see am always abeg no fail to subscribe to madam aproko on youtube i go see una for my next video help me share this video make the video go viral so that this lady she go get advice bye